बिना मतलब के किया मारि रहल छियै सर एकरा ई तऽ कोनो क्राइमो नहि केलकैया चुप क्राइम करते तहन मारबै अरे क्राइम करे से पहिने अपराधी के तात मार मार तात मार मार जे कांड करे के बारे में सोचबो नहीं करे कोनो अपराधी यह तरीका छै बिहार पुलिस के बात अहाँ सही कहि रहल छी मारू सार के दस थापर हमरो तरफ से देखा दियो बिहार पुलिस के तागे ताई अरे भाई एकर मुंह देख कर लागे छै जे ई छोरा आइ ने काल्हि कतौ ने कतौ कांड करबे टा करते

अच्छा से बात छै तहन तऽ ट्रैफिक नियम तोड़े के जे छै से मार सेहो बनै छै एडवांस मे ओहो मारू सार के है एक मिनट एक मिनट ट्रैफिक के नियम तोड़े में त चलान बने छै ना हाँ त हमरा हमरे तोड़ रहल छी देहात जे छै से हम सब बिहार पुलिस छिए बिहार पुलिस हम सब चलान नहीं ठोके छिए हमसब सीधे आदमी सबके पकड़ि पकड़ि कऽ ठोकै छियै यौ पुलिस बाबू यौ हमरा छोड़ि दिअ यौ पुलिस बाबू छोड़ि दिअ हे हमर बियाहो नहि भेल अछि यौ हमर पाँच सात साल बाद जे छै से छोट छोट बच्चा सब हैत हमरा छोड़ि दिअ हे पुलिस बाबू हमरा छोड़ि दिअ यार हम मरि जायब एनामे तऽ हम बियाह भी हम बिना बियाह के मरऽ नहीं चाहे छी यार प्लीज बाबू हमरा छोड़ दियो सर बेसी नहीं मारियो बस पीठ तोड़ के छोड़ दियो नहीं पीठ पर नहीं पीठ पर नहीं पीठ पहने से गिरगिटिया पोता तोड़ देने अछि यार पीठ पर नहीं बाबू पेट फाड़ दियो सार के सर बिना गलती के अहाँ सब एतेक मारि मारलहुँ हैं आ जहन कोनो गलती भऽ जाता तऽ तहन तऽ लागैया जे सीधे तहन तऽ सीधे एनकाउंटर ठाई ठाई हँ आब भेलो ने पुष्टांग मारि एकरा पड़लै है अच्छा सुन करिया आब जो घर जो सीधे आ मार भात पी कऽ सुति रहिहे आ जतऽ जतऽ मरल हुए ओतो ओतो अगर मरहम पट्टी गलतियो से केले तो सार बाकी जे बचल जगह सब छो जत मार नहीं पड़ले वह ओहि जगह पर एडवांस बुकिंग कर देव हम मार मार के जे से एडवांस मार मारबो ओहि जगह सब पर मरहम पट्टी तो भाई गलतियों से नहीं करिए हम मार भात पी कर सुत रहेगा तो सुत रहेगा जो सलाम सर सलाम सलाम सलाम आउ आउ आउ आउ अहीं के ने इंतजार चले ई के छै अहाँ कहने रही जे दारू पीबे वाला सबके पकड़े लेल अहाँ जा रहल छी मुदा ई छपरी छौड़ा के उठा के आनि लेलहुँ से किया ई रामप्रीत के दुकान पर चिप्स के पैकेट खरीदै छले जरूर एकरा घर में क्यों दारू पीबैत हेतै तैं ई चिप्स के पैकेट खरीद के लऽ जाइ छले ने इंस्पेक्टर ठकना यस सर हर किराना दुकान जतेक देहट से लऽ कऽ बेनीपट्टी तक जतेक किराना दुकान छै सब पर एगो दरोगा के सेट कऽ दही जतेक आदमी चिप्स के पैकेट खरीद के लऽ जाइ छौ सब के पीछा से जासूसी करा सब के पीछा जासूसी करा की पता दारू पीबे के लेल लऽ जाइत हेतै चिप्स के पैकेट के कहलक है? जे आज्ञा सर ओना चिप्स तऽ हमरो बेटा खरीद खरीद खाइत रहैया हाँ तऽ भाई अगर चिप्स खाइ छौ तऽ दारुओ पीबते हेतौ यार ओकरो पीछा एकटा दरोगा लगा

अरे ओ दरोगा एकर घर वाली के लका भाई गेलै त नहीं सर हमर घरवाली के पीछा दरोगा लगवे के काज नहीं छे हमर घरवाली है हम अपने देख लेबे यानी कि तोरा हमर सबके दरोगा पर भरोसा नहीं छो से ने बिल्कुल नहीं सब यार सब ठरकी सब है चल ठीक छै तान भ गेल अहाँ सभक बकवास खत्म हाँ हमरा तो पकड़ के किया अनलौ है दारू पीबे के इल्जाम में लेकिन हम दारू पीबे नहीं करे छी मशीन लगा के चेक कर लियो हाँ तो चिप्स खरीद के खाइत रही ने तू हाँ हाँ तो उहे चिप्स चखना के कैटेगरी में आबै छै आ तू अगर चखना खा सकै छै तऽ दारुओ पीबते है ना तू अरौ बा पाँच साल के सजा बनै छौ तोरा पर मुदा हम सब मात्र बीस पच्चीस मुक्का मार के छोड़ देबो तोरा तू टेंशन नहीं ले पंद्रह बीस मुक्का का सब आदमी मारबे ओ सब मारथुन मुक्का से हम खालीटा बेल्ट से मारबो पंद्रह बीस बेल्ट बस हाथ पत्ता लगा के देखियो राव भाई हमरा करिया बुझे के गलती नहीं करब हमरो बाबा बिहारे पुलिस से रिटायर छथि इक्यासी टा एनकाउंटर केला के बाद रिटायरमेंट भेल छनि हिनकर राव भाई तो हम सब की कम गुंडा सबके एनकाउंटर केने छियै हमहू सब सत्तर पचहत्तर टा एनकाउंटर केने छियै यार एहन बात नहीं छै हाँ तो अहाँ सब गुंडा सबके एनकाउंटर केने हेबै ने हाँ तो तोहर बाबा की जानवर सबके एनकाउंटर केने रहथुन पुलिस वाला के रहो भाई हम्मर बाबा एक्कासी टा पुलिस वाला के एनकाउंटर क देलखिन ओहो पुलिस में रह क अरे बय सही में महाकुंग खार छलकुन राव तोहर बाबा एखनो हमर बाबा के सर्विस रिवॉल्वर में जंग नहीं लागल छैन आ हमहू हुनके पोता छी सर हमरा ई बहुत खतरनाक आदमी बुझा रहल अछि बाबा वाला बंदूक रोज साफ करे लेल हम ही निकाले छिए विश्वास नहीं होइया तो कहियो आब हमरा इलाका में साइलेंसर लगा के सीधे ठाई ठाई इंस्पेक्टर ठगना एक राज्य यार खतरा से खाली नहीं छो यार एकरा जा दियो सर चल निकाल जो जो एतऽ से खखरी नाम अछि हमर याद राखब बिसरि नहि जायब